Qabel kont ħalli
Inselmulkom sinjuri nqawkom għal shooter ieħor l-aħħar shooter tal-ġimgħa, ġifieri Illum shooter, pipi u sodda. Tajjeb? Tajba, tajba.
Ħalli norqdu forsi għadan u mu aħjar. Mu sew. Kif jek waqt li reqdin toħolmu b'xi ħaġa interessanti, Inti waqt minn daw li torqod. U veru di li jek torqod um aħjar l-għada? Efemni, eh, mux dejjem, mux dejjem. Mm. Ġiri norqod u um suktarajjen, ma nafx ġiri inti. Eh, inti kif kif edha pala rqat? Jiena bħalissa qbadt ċertu rutina, ġifieri sirt ma' ħdax ta' billejl mill-ewwel nidħol norqod, anke jekk ikun f'nofs episodju jkun xi jkun ta' Netflix, nidħol norqod tajjeb, u mbagħad Vanġelu fil-sitta ta' filgħodu terġa' tarani mqajjem. U waħdek. Ej, ej.
Imma inti wieħed minn dawk li b'ħoss tqum jew jew le? Majjul tibqa' rieqek. Le jiena b'ħoss inqum, mhux bħal dawn, ara.
Imberkin, li tkun hekk. Imberek, imberek.
U inti? Għandu dik naqra meta nkun għamil. Mhix ixtaqdi. L-ewwel, Nibda nitqelleb u norqod qisni ma nistax insib pożizzjoni. Il-ħsejjes. Xi ħoss ġdid li mhux imdorri bih. Għid li se jħallini newden il-lejl kollu. It-temperatura, speċjalment issa fis-sajf. Ġieli tkun wisqana, ġieli mbagħad niksaħ fl-AC. Ma nafx x'jiġri, imma t-temperatura tilgħab logħba kbira matul il-lejl. il-ħsieb nibqa' naħseb fuq xi ħaġa, jew li nkun rajt forsi fuq xi television jew hekk, jew inkella fuq li qed naħdem fuqha u ma nkunx lest norqod. Il-ħolm, norqod, noħlom ħolma, u nqum, u allura nibqa' naħseb fuq dik il-ħolma sabiħa jew kerha u ma nkunx lest norqod. In-nagħas, ġieli din l-agħar waħda, illi ma jkollix nagħas, allura ovvjament ma nkunx nista' norqod. Din naħseb l-iktar waħda gravi minnhom kollha, u x'suppost nagħmel? Inqum? Nibqa' rieqed? Mmur mixja? Ma nafx.
Ħanina ta' flissa li rajt li l-ek għattiġenni nirrealizza li kważi kollha ngħaddi minnhom da' situazzjoni. Anzi, għanżid l oħra, ġieli ma nafx ġiex li l-ek ukoll meta mhux weekend break ximkien u biddel is-sodda jew nsifer, terġandi dik il-ġurnata u nofs biex isni nidra l-ambjent il-ġdid. Imma fil-verità, l-irqad, jew forsi ngħidu l-irqad żejjed eh. jażżinna.
Ma nafx, jew ma eh, nafx. Taf xejdu, min jorqod ma jaqbadx hu tanka l-qawl Malti, sal-qawl Malti suppost meta tgħid il-qawl Malti, l-qawl Malti. Dak dak se niċċekkjah xi ħaġa interessanti ġieli tisma' ħoss f'nofs tal-lejl. Eh. U tgħid Madonna daħlulna. Irġiel. X'tagħmel int? Jiena ninkwieta, jibdu jgħaddu ħafna ħsibijiet, indur nitfa' mħadda fuq rasi li tatta u nibqarijiet. Qed iraba tarriħ.
Iva. Sakemm ma ġġenniex il-mara mu niċċekkja fil-kassirku. Lejjen jiena jim bla bajt, bla gazz, allura nqabbad il-mara mill-ewwel. Ma armat jekk tal-biża. Oh, jien nibża minna ġifieri ħalli issa nafa. Min jorqod ma jaqbadx ħut? Ħammur nistaqsi.
Bravo. Għaqu kmieni ħabba f'dil mistoqsija. Omt fis-seba ta' filgħodu, thank you Daniel, jiena u l-cameraman, u ġejna fil-pajjiż fej suppost issib is-sajjieda. Ħa nistaqsu naqa' nies fiex ħin iqumu hawn biex jaqbdu l-ħut. Bonġu sieħbi, bonġu. Ed fiex jien qomt. Is-soltu fis-sija u mija fis-satejja. Ma għalhom ma torqodx mela. Oh, mela, norqod kmieni għabla ġejja fid-disa. Inti sajjiet imma? Konċu darba. U fiex inkont u?
Jew fl-erba u fit-tlieta skont għax biex kon ħadd mawa. Eh? Fiex inqom dal-ħodu?
Fil-ħamsa. Bat ħut?
Ejja. Għax skontna minn
diki. U temmen fija? Le. Fiex inti tqum biex taqbad il-ħut? Eh, eh. Dottor il-karaħ flaxejje.
Aha. Mbagħad però għabda jmorru fis-setta jgħalfaw. Mela fem li naqt, it-torox fid-dlam, ħalli meta jisbaħ kun qiegħed fejn il-ħut. Ejja, ejja.
Dukkaluh, ma dukkaluh flaxejje, tidħol, ma però dukkaluh tal-faw fis-setta. Kat bħal leħel beħer aħjur. Skont ġammari.
Tajjeb. Ix lokkaj. Skontu għalilkom eżatta xiex tqum kmieni, tajjeb. U issa sirna nafu u koll li jekk torqot għaliex ma taqbax ħut. Mux jekk, un kmini, għax il-ħut. Insomma, ema eh, eh, jtlux fiex, spiegaxħinna b'tajjeb dak. Issa, L-aħħar ħaġa forsi qabel nitilqu ġieli ħsibtu kif jorqdu ċertu personalitajiet?
Tipo min? Eżempju,
dik waħda kazo hekk. Għajlin Montezin, kif taħseb li dora? Mhux ħanaħseb għax ma nix nidħol xi waħda fidejk. Le, le, le, ma nix isma'.
Le, ħnajdlek jien, torqob bil-kutra fuq hekk. Għala. Għax undercover.